Mae ni'n dechrau ar minor repairs nawr. O, fi wedi rhoi nodi yn fyna, achos... In for a minor repairs. Jyst i gofio fi, bo' i symud ato fe. O, ma' God, ma' 'na tyllau. Ma' hwn yn scrap, siŵr. Paid bod yn cheeky, Ewel. Mi siŵr... Dyna'r cwestiwn.
Beth yw'r cwestiwn? Am ai scrap?
No. Definitely no.
Wel, nôl ar y ffordd. Lle 'den ni heddiw? Wel, canol nunlle, rili.

Helo! Hy! Ma fo! Mister Pete Tandy. Shwmae Aled?
Alright boi, ti'n alright?
Dwi'n dda iawn ychan. Ti ar goll yn draw ffrinde? Yndw, t'am beth. Wyt ti wir? O! Al i collection fe fan hyn. Ha? O, ma rai trigger rili Hy? gal ma t'mod? Waw i waw. Ie, ma Hy? ambell i project yma. Aw, ma'n un yn y yn y ma un yn cysgu fan hyn. O, un yn cysgu fan 'na sawl blwyddyn? Oes. Be di hwn te?
Yym, be ma' hwn yn neud te? Fel greenhouse? Ie, cadw dwst off e ie. Cadw dwst? Cadw e edrych fel newydd. La- le- allwn ni myn' mewn nawr? Be di'r temperature fe ma' 'na te? O, normal temperature t'mod? Be di normal, twenty? Whatever it is in the shed really a bo' yn onest 'da ti. O dim sim blower 'im byd yn? Ma' blower i ga'l ond dwi'n byth rhoid e arno t'mod? O ti'n, o reit.
A t'bo' nawr, dwi t'mo' hwn wedi symud ers cyn Covid t'bod? Be', y car 'ma? Y fan 'ma? Nari, nari. Na.
Sai'n credu bo' fi 'di starto fe, er dylen i wedi neud. Pwy ych am? Ta, mae'n siarad at i straight away yn diwe. Waw, waw, waw.
Oh, my god. Yn ei lliw o. Ie, yeah, original colour.
Oh! yes, mae hwn yn brand new.
Ie, yeah, wel. Mae'n ta miles ar hwn de?
Wel, ar ôl wneud e, fi'n credu y trip mwyaf mae'n cael yw draw i Peris Garage i cael MOT. MOT? Ie. Yeah. A wedodd y bois yma ryw wyth bly- wyth milltir o'n i 'di neud un blwyddyn, so aros fel gatre, decidais isen ni rownd Llan Farian, neud bach mwy o mileage t'wbod. Be' mae'n deud?
Deluxe. So be' 'di hwn? Ford Escort van eight cut deluxe. Thirteen hundred cc. Ie.
A ti 'di ail neud hwn o f- 'di hwn yn fel oedd o? Wi 'di ail neud e. Ti 'di ail neud o? O rwy 'di ail neud e gyd.
Na'r eitem mwya expensive wedi ni, fi'n pipo gen awr yw hwn. O reit.
Ca'l hwnna wedi neud.
O reit. Gweitha fi pido gweud o'n i'n boenus am dwrnod e. Ar ôl talu. Pam b- so o o ti'n gorfod ffonio a dwi'n gallu tytsio do? O chi di wel ti jyst jy- paid gwasgu gormod nawr. Be' dych chi'n poeni fy pwyse fi? Sori sori nawr sori.
So pe- lle ges ti hwn gen Ford Motor Company? Na ge- yy gyda yy boi o'r enw yy o cofio enw e nawr. Lan yn y Midlands odd e. So 'di o'n ail ail naid nhw? 'Di hwnna'n genuine Ford part neu mae o 'di cael ei ail naid? Ail naid ond be sy'n rili gas ambyti naid e yw'r ffaith bod y y y numbers 'ma wedi cael eu preso tano. O o o o o dan? Ie. So ma' hwnna'n neud o'n fully authentic? Odi ma' fe exactly o-... Di'r original achos yr original plates yn llai na hwnna yndoedd? Dim ar y fan t'wel'. O dim ar fan? Na hwnna yw... 'Na ti rwbeth fi 'di dysgu.
Every day is a school day ynde? Wel ma'r un original gyda fi mae yn y gyda'r log book t'mod ond o'dd y pai- y paent du 'ma 'di ca'l 'i grafu dros y blynydde a ni it just didn't look right ynde? Ie ie. Ie. But fel fi'n gweud yym o... Pan o-... Roy Nunn ychan. Roy Nunn. Pan o' chi'n poeni amdano fo te?

A lyfli do, seals. Mm. Fi bownd o eiste arno fo. A dw i'n mynd i fyn' mewn i'r bol yn mynd i fynd rwng y steering wheel. O! Gently nawr ar seat a bydde nawr. O! O! O!
Be' ti'n neud te? O genna un o rain pan nes i dechre yn y gasboard reit? O'dd genna un o rain escort fan. Ie.

Swn i'n gweud yn onest 'da ti, mae'n anodd rhoi unrhyw fath o bris ag e, achos fydde... se ti'n rhoi dwy bers- dou berson fan hyn... Ie. ...a bod y ddou wedi diseidio bo' fi moyn hwnna... Ie. ...ble fydde stop e? Lle, os wyt ti yn g- g- yym yn mynd â fo i'r auction te, faint fyse ti yy 'di roid am ar yym reserve te? 'Na ti cwestiwn well falle. O.
I fi, sa fe werth cinog.

Autographs fan hyn! Anyway, let's symud draw at hwn ŵan. Achos, 'di hwn ddim yn engine standard, dwi'n gwybod hynny. Na, odi mae e, just about. Be 'di o, be 'di hwn te, y Duratec? Y Zetec. Y Zetec.
Ie. So be 'di'r hanes hwn te? O, ma' hwn yn South African import. Ac yy, o, gelon ni rw brainwave. Actually fi, Islwyn, Evans a Garage, Perry's Garage. Islwyn, Evans a Garage. Offer ni rw bnawn a dyma da beth dath gatre. O lle te?
O Midlands odd 'i. Ie. Wel... Odd 'i mess neu odd 'i'n dech- deche? Digon tidy t'bod ond yy goffon ni dau bach peinto fe ca'l e lan... Dau bach lawr yn yy... Ie. ...efo me- yy melfen. Ie peinto fe a neud rw t'bo' pethe 'do fe a... So ers pryd ma' hon wedi bo' fan 'yn ŵan yn ca'l 'i... Wel bo' yn onest ma' 'wn wedi bod yn bit at the back of the queue achos brynes i dractor a fan arall. O reit. A es hwnnw tu bla'n i hwn. Reit. A nawr we're on it. Dwi'n dweud, dwi'n weld ar y stampyn yma, mae yna O four arno fo. Mm, ie. Dyw hwnna'n dechrau, dyw hwnna'n dweud bod nhw'n 18 years! Wel, ti'n gwybod, mae blynyddau'n mynd ynddyn nhw, ti'n gwybod. Ti'n gwybod, yn aml iawn pan wyt ti'n gweud, o, ti'n gweud, such and such, pryd wnes ti hwnna, ti'n gweud, o, pum mlynedd. A wedyn bydd y wraig yn gweud, be ti'n boddran am y ti, mae'n deg mlynedd yn ôl. So be di, what's the end, end product, be fydd hwn? Two litre,

O ma' fo dyn ifanc yn Welsh Wales yeah, Welsh Wales. Yeah, that's, so English neu Atlas? Oh, I don't know. Beth oedd e? English, English, English, meddwl. English accent. Yeah, Ti'n bod beth, mae hwn bach mas o zôn fi, ti'n bod? Old ah, school, ti'n dod i fi. Ah, right, okay. Na pan mae wedi cael bod yn bach. So pwy sy'n helpu ti efo hwn de? Um, mae Islwyn yn uh, sort of in the back. Mae fe'n olau cwestiwn ni'n cael. Ie, yeah, ti'n gweld, oedd Islwyn yn afer ralio. Gareth Peniwch, o'n i'n cofio Gareth Peniwch yn yeah. ralio fan. Ie? O ma'r fan 'da fi t'mod? Ie ie. A pwy arall odd yn rali efo... Odd Islwyn yn rali efo fan? Na. O' 'na fan? Stakey Stakey. O' Stakey efo fan oedd? Dwi'n siŵr bod fan 'da Stakey. O' 'na chydig o fans 'di bod yn y yn y ralis Aberystwyth dros y blynyddoedd yndoes? Oedd. Fi'n cofio fi neud Bangor Racing yn mini van. Yn mini van. A o'dd yn bach yn hirach t'wel'. Na'r... Ie ie ie.
A sai'n gwbod o'n i'n teimlo bod jyst that few inches rownd corner. Ie ie wel y y wheel base yn wahanol yndi a ddim yn sleidio mor yy mor yy hawdd a Mini bach. Ond ma' 'wn yn lyfli chware teg. So... Ma' 'wn yn lyfli. So be' fy- be' fydd hwn yn ca'l 'i galw? ST fan? Sai'n gwbod.
I s- wi ddim meddwl ambyti enw iddo fe. Enw rwbeth t'bod rwbeth w- Ford. Rwbeth Zetec dyle fod tan nesa 'ny. Zetec ST fan. Ie. It's gotta be something tech, innit? A be' beth am ca'l logbook a pethe o hwn te fydd wnna'n yy... Wel ma' logbook...
...job mawr neu? Ie, Islwyn yn neud MOTs lawr yn y garej fanna, so un onna'n iawn. O, fi, fi siŵr os bydd problem i fi. Helpu thai, fi'n gorau gallu thai. A, a thai, mae, mae, mae, dwi'm yn gwybod lle i edrych nesa. Elfen Tandy yna, hwnna di'r meb, ynde? Hwnna yw'r mab, ie.
Be di'r hanes tu ôl hwnna de?
Wel, hanes hwnna yw pan oedd Elfyn, dyn ni'n gweud pymtheg, os oedd e. Don't abort e, achos bydd ar car y wraig am sawl blwyddyn. Off yn uh, Sio Ceir lan yn Silverstone am weekend. Fi, Elwyn a dau bach. A diwedd y dydd, panics mawr, llwytho'r lori, fan, achos o amser ni, o'n i'n gwerthu tipyn o bits and bobs. Bits and bobs, ie. Elwyn off, he's a 20 quid. A fi'n gweud, ble mae fe'n mynd? Gweud dim byd, off ag e. Nôl. A dyna pryd prynodd e? Na, be prynodd e? So prynodd o hwnna?
Neu, neu roed ar reserve? Na, prynodd e'r plate. Y plate fel 'a, ie. Ond oedd yr actual number...
Ie. ar eBay. Reit. Neu ar ffôn t'wod neu ble o'n nw on'd yfe t'wod? Ie. So yn y newspaper o'n nw'n fel arfer ynde? Ie. So ond o'dd e wedi dod i deall bod e'n rwbeth i ga'l. So o'dd o'n surprise iddo fo dwi siŵr. O'dd.
Ie p- do gath o fi digo mewn i'r poced ôl a prynu'r number amser ynny. Faint oedd o?
O'dd e'n Chwech saith can. Hw! Hw! Hw! Hw! Amser ynni. Ond oedd e'n one off yn do fe? O! Special yn dydi?
So, a fi oedd ar car y wraig wedyn am sawl blwyddyn. Reit. Tan bod e...
Reit.
A be' ma' be' mae ar fan te? Fan gwaith e. Fan gwaith e? Ie.
Ie mae'n werth pres yndi? O! Ma' 'na boi yn Dolgellau fysa falle yn yy... O ie! Ie!
Falle bod e. Falle bod e. Ie ie ie. Dwi'm yn gwbod os 'di 'dyn nw fewn i yym number plates ond yy t'bo? Os wyt ti isio tam fach o pres i yy diwedd y fan 'na, mae dda werth yy ffôn call i Ddolgelle. Dw i'n gwybod ddim byd am tractors. Oes 'na ffarmwr yn y teulu? Oes 'na boi ffarm wyt ti neu jyst byw allan fan 'yn yn y yn y yn y wled a... Dw i'n un o saith o blant. Reit. Pan o'n i wech oed... Ie. ...o'n i'n byw wedwn i Birmingham on the outskirts of Birmingham. O reit. Romsley oedd enw'r pentre. Reit. Ac yy

A benno ni off yn dod lawr 'ma, lawr fan 'yn.
Ac ar y ar y radio wi 'di siarad am 'yn o bla'n a dath yr hen foi lawr 'ma, prynwn i ni ffarm bach, £1,500, 45 acres! 45 acres! Ie. Ie chwara teg.
Ag o'dd 'i'n galed.
Ie siŵr. O'dd 'i ddim yn rwydd, allai weud nawr. Wel t'mod a... A be' oedd y ffarm yy gwartheg yy sh-... Wel y pil ffarm David... David a... Dim byd yy exciting jyst ddaear on'd yw e? A lle oedd hwn 'de yn lle? Yn Bontnewydd.
Bontnewydd reit.
Ac yym...
A dyna sut ma'r diddordeb mewn tractors 'di dod 'to? Cwsio nw? Dreifo gyrrodd yr hen foi Hen fordden fach a trelor llond o drugaredde lawr o Birmingham i 'ma. So, so you take a... Paid deffo cymyd! Bydda i wedi neud e mewn dwrnod, ond a- a- a- asa i eira mewn i'r Magneto lan yn y s- Cwm Ystwyth rywle, a ath y cwbl a stop. So...
Wyt ti'n cofio hwnna te? Wel na, wech o'd o'n i t'mo'. O reit. Ie.
Sut es di lawr te, ar y trên? Dydd Sul a goffa fi aros ar ôl am wythnos a- i edrych ar ôl cathod. So a do' lawr gyda mam gi wedyn. So ie. So, hwn oedd y tractor o' ti'n sôn am, naci? Massive Fergie 'di hwn, ie? Y Ferguson yw hwn actually. O. Ferguson a ma' hwn, dim tractor fi yw hwn. O, pwy sy'n byw ynde? Hen foi.
Hen foi. O!
Fi wedi cael e gyda'r hen foi, a tra byddai fi yw tractor hen foi yw e. Er bod yr hen foi ddim gyda ni nawr, fi'n gobeithio bod e'n... Ond mae dal, mae o'n dal bia'r tractor? Fe sy â'r tractor.
Hen o fe sy ar y tractor. Ie. Wowee!
Ie.
Be di oed hwn de? O, 1954-ish, fydden ni'n gweud. 54. Gold grey. O'n i'm jyst yn mynd i gofyn be oedd y lliw, gold grey. Aw, mae'n neis, yndi? Ond ar y ffin... Di o'n mynd, yndi?
Yndi. Mynd, odi.
Odi, lle ni starto fe yn by lot o mwg i gama. Be yym pryd oedd hwn yn fynd dy- yn diweddar te? O hwn wedi bod yn mynd... Blwyddyn yma? Odi ma' hwn wedi bod mas yn sho lenni. Yndi? Aberystwyth sho be oedd e fynny? Er ma' gold grey tractor pan dath y tractors yma mas oedd live drive PTO ag yy o'n i dipyn o dractor ond oedd na un broblem fowr. O'n i'm yn gallu starto. Reit. Os, oedd, oedd y tractors ma'n gorwedd yn y lle, maen nhw'n gweud, a, a, a, a, gyda ffermi, a dim staff trwy gael yn nhw. Mae hwn nawr wedi bod yn gorwedd yn clawdd achos bod e mor diflas o dractor gyda father. Prynwyd e pan o'n i'n beti 16 oed. Ie. Yeah.
Ac uh, dangosau llun nawr, mae'n tynnes i am as o'r... Uh... Mae'n tractor lleol efo'r registration GJ. Llandysil.
Llandysil. Co fe, neu fel 'na dynes i e mas o'r clawdd. Yn gwylio'r car fan hyn. Ar ôl i Father roid e i fi a sort of fi'n yy wedi roid e y naill ochr a anghofio amdano fe. A wen all of a sudden wedodd ffrind i fi gallai ni roi heater plugs ynddo fe i ga'l e starto t'bo'. Ar ôl i ni neud yr holl waith iddo fe, ma' tractor yn mynd efo watch. Pwy sy 'di peintio hwnna yn y grey gold 'na te? A fi sy'n neud y gold.
Reit. A ma' ffrind dau. Dau sy 'di neud peintio popeth arall. Ie. Gorfod meddwl am...
Neud y new one off de?
Ie, be di hanes hwn te? O, nes di ddau bod hwn yn tractor special. Ma hwn yn... So hwn mas i Ferguson, 390T. Dwi ddim yn gwybod lot am tractors ynde, ond dwi'n gwybod bod 390T yn rhywbeth special achos bod o turbo. Turbo a mwy, falle mwy bring o dractor achos bod e'n two wheel drive. Sut ges ti hwn?
O, prynu fe. Elfyn yn gweld e ar y gi fei. Eitha, eitha local actually. Pantygamddwr yn Rhuffynnon. Ond es i ag e nôl i yym

Fire appliance. O, 'di dod o fire engine. Be ma multi power yn meddwl? O, ma fel gear back extra 'da ti. Ah, reit. Ma'n gear beryglus iawn, achos odi e, os odi e yn y low multi power pan ma ti'n mynd lawr rhyw, basically dyw e 'im yn gear, ma'n rhedeg off. O, yndi.
Ond pan ma ti'n mynd lan rhyw, a bo ti isie multi power, ma fe gear yn islach. Reit. So ti'n gwasgu llifodd lawr. Reit. Which is great. So ma ti'n gallu mynd yn slowach.
Ond ma di dal fi mas sawl gwaith. O, yndi? Pan ti'n mynd lawr. Ti 'di iwsio fo? Ti 'di iwsio hwn 'de? O, ambell i whack fach. O, ar y tractor runs 'ma. Tractor run, ie.

A be di hwn? O hwn yn ffyrgi. Ffyrgi fach.
Ffyrgi coch 35X. 35X ie. So aethon nhw, oedd hi'n mynd o greu i coch. Ie wel oedd rhaid i fi... A dwi'm yn meddwl bod y cab na'n rhywbeth yym standard fit na ydi? Na ma' t- tandy yy... Tandy experimental cab... Ie seems to fit good.
O' na front lo- front end loader ar hwn efyd oedd? Oedd oedd. Oes. Ma' 'na three ninety T fan hyn ŵan. Oes. Ond ma' 'na hon yn ff- two ninety T four wheel drive. Oes. Be' 'di hanes hwn te? O, wel 'wn, Elfyn a finne gweld e ar eBay a...
Sut wt ti'n dod â tractors fel 'yn adre te? Gen ti lorri ne' be'? Lorri, ie. O ie?
Local yy boi yym... O, hire a boi do fewn? Ie, diewid. Yy Martin Pugh, diewyd. A ma fe'n mynd dros y byd a'i lori. Ti'n mynd efo fo i Moyn Tractors na'i jyst roi dy aderes iddo fo cyn i Moyn hwn? Roi dy dos iddo fe gadel e fynd. Dos fi gadel e fynd. So dach chi'm yn gwybod be ti'n prynu pan maen nhw'n dod adre? Wel na, a ma na, ma hwnna'n gwir i i siarad am y tractor ma achos nes o'n i'm i weld y tractor, dim ond i lunie fe a siarad â dyn oedd yn byw next door. So oedd e wedi benthyg y tractor, ond oedd e ddim isie fe oedd e moyn gwerthu fe dros y pobol, wel mi oedd y dyn bach yn marw so... Lle oedd yr yy lle oeddoch te? O, lawr o bwys Llunden. Llunden? Ie.
Yes.
Jyst tu fas o Llunden. Os wyt ti'n weld rhywbeth, a weld rhywbeth ar ebay, mewn faint fyswch chi 'di prynu o, 'di o 'di digwydd mewn wythnos, neu 'di o'n cymryd sbel, neu 'dych chi'n colli rhai pethe, neu 'dych chi 'di, 'dych chi'n neidio ar ben y nhw yn eitha fast? Os ti'n dal, t'mod, ti'n, ma' raid ti jyst teimlad y peth. Fi'n cofio, o'dd father yn rwbeth tebyg, ffansïo fe rwbeth,

yn dy feddwl di. Oddi ar fod yn byd o. Ie. A ma hwn top of the range te? Wel ma nhw'n gweud yn y 300 series pan ma ti'n dod i'r top notch I suppose. 399. 399.
Be di power yn hwn te? Ti'n sôn bod hwnna'n fel ma na rhyw 90? Dw i ddim yn siŵr a bod yn onest i ti. Be ddiawl ti'n neud efo organ? O!
O, Elan, mae wedi dod o'r eglwys. Mae yna stori am hwnna.
Mae e, mae efe stori.
Dis i egio'r o'r eglwys achos o'n gweud bod tymor o tyllau pryfed yn dweud. Mae fe mas o'r ysdwy flynedd a wedyn wnaethon fi losgi fe. Ac alla i ddim allosgi fe. Fan hyn mae yna collection o Mark I shells. Fyswn i'n dweud bod hwn, ddylse hwn mynd i Potters. Na, mae hwn... Ni'n dechrau ar minor repairs nawr. Sori, fi 'di rhoi nodyn fyna achos... In for a minor repairs. Jyst i gofio fi bo' i symud ato fe. O my God!
Ma' 'na tyllau! Ma' hwn yn scrap siŵr. Paid bod yn cheeky, Owel.
Dyw e ddim yn scrap bychan. Wyt ti'n gallu cael y panels 'ma i gyd te, i ail-wneud o? O, wel, sai'n gweud bod ti'n mynd i gael pob peth, ond alli di nawr gael y panels fwya, tibod? Ond yym mi siŵr... Na'r cwestiwn.
Beth yw'r cwestiwn nawr?
Am I scrap?
No. Definitely no.
Ok. No.
Wel awn ni nôl fan hyn mewn twenty years a fydd y... fydd o dal yna. Mae Undercarriage wedi rhoi pallet o tano fe achos... O reit. ...o- o- i ga'l codi fe. Ond wyt ti'n gallu prynu un o rhain wan mewn... fyny yn North Wales efo Motorsport Tools. Shell brand new Mark One. Wyt.
Hon this is original stuff da. Ma ma hwn yn siarad i fi cha. Fi'n arall fanna. Oes. Ers faint ma rain di bo fan hyn? Ah wel edrych ar y dwst.
Ma twin cam fanna. Hwn di ori- o hwnna'n original twin cam di. Ydi. Di'r engine efo ti ta? Ydi. Yndi. Daeth rhywun o Ddrwbo i weld y lefydd troli dwylo fo off. Wyt ti'n cofio un ath ar wing 'na? Do. Torrodd y wing off yna do? Pwy ddath pwy ddath yna de?
Ie wel, 'na fe. Ond wing newydd fanna, dim yn job mawr nadi? Nadi, nadi, nadi.
XR4i. Hwn oedd y car cyn yr es- yy yr yym Sierra Cosworth ynde? So ma' hwn yn two litre f- two point eight litre s- V six. V six. Ie.

O, mae'n cael nice, yndi? A mae'n edrych yn syth ac yn... Os dim... Ond dwi'n gwybod bod yna plastig yn y gwylod i gyd, yn does? Mm. Ond os dim rwyd arno fo gwbl, neu oes? Na, mae wedi cael paint uh, rhywbryd, ti'n bod, yn dweud? Mae wedi cael ei beintio. Um, Dych chi'n mynd o hwnna allan am spel yn bryd ffeithiau? O, oh, no, hwnna'n cael ambell i wac, ydi. Ac, uh, ta beth? Oedd e wedi mynd off o eBay, end of story. Ie. Yeah. Ond rwy'n chydig yn misodd ar ôl ni, mae fe nôl. Mae fe nôl. Ie. Yeah. A fi a Mister Evans, Peris Garage, off a ni. Lwcus bod ni wedi rhoed y dil a rhoed ar y trailer, achos daeth y wraig gatre. Ond pethau ddim yn dda yn y tŷ ni. Faint o pres nes i gwario am hwn te? Amser hynny? O, two two fifty. Two two fifty. Oedd o'n bargen te yndoedd, i ddeud y gwir. Oedd, ond sawl blwyddyn wedi mynd to, ti'n gwybod? Pryd nes ti prynu hwn?
O, yn geso Saith wyth yn ta? Reit reit reit. Geso.
A ma'n re car yndi? Sim lot yn o gwmpas. Na do's dim lot yn o mynd gwmpas nag oes. O'n nhw ddim yn handlo'n o'n nhw'n sgipi ar y cefn yn doedd? Ie. Ma' hwn o's dim power steering ag e ta. Ah reit. O licen i ca'l power steering. T'mod wyt ti'n yy wedi mynd yn bach yn yy beth yw'r gair?

CB25, tractor bach pinc fan'na. Ond hwn wedi tynnu llyged fi pan es i fewn. O ie? Hwn 'di'r twin cam enwog, ie? Dwi 'di clywed am hwn ambell i weithie. Wel geud y gwir, ma' hwn wedi bod ar y ramp lawer ry hir. Ath e lawr i Peris Garis ga'l MOT ag o'dd un o'r silinders yn gyllwn. O! So ma' fe gytre a lan ar y ramp a'r cwbwl off. Pryd oedd hwnna?
Tri mis yn ôl. A sa i'n gwybod pam, mae'n sort of mas o ffordd. So mae hwn yn genuine Escort Mark 1 Twin Cam. So 1600 Twin Cam Lotus engine yn hwn. Oes, oes, oes.
Ond nhw'n reit dda hefyd, yn doedd?

O wel. So mond... Wel ma' raid i fe ddeud mae gen ti lyfli collection o ceir 'ma. 'Dach chi 'di bod yn brysur iawn. Sut ddiawl ges di amser i roid tyllau yn tŷ a roid y silyc yn fewn dwi'm yn gwbod 'ne. Hy?
A wnna oedd yn talu am y pethe 'ma 'to. Ie ie dyna s- dyna be' sy 'di talu ynde? Ie a rai neu rwbeth.
Gas ie chware teg i ti. Na ma' fe'n yy... Mae 'di bod yn mae 'di bod yn ddiddorol iawn. A un sy'n gwbod mor gymaint am dan be' sy gen ti efyd t'bo? Dyna rhywbeth neis, mae pobl yn gallu tynnu pethau at ei gilydd a rhoi nhw nôl a maen nhw'n gweithio. A siŵr bod chi'n cael lot o enjoyment allan o wneud hwnna, yn dwyt? Na beth yw e'n hollol, na beth yw e'n hollol. Wyt, mae fe'n dy gwlad ti. Wyt ti wedi dwyn lan, allen ni mynd nôl mor bell a pan mae father... Wel, gobeithio wan, dwi'n mynd i dod nôl mewn rhyw dwy flwydd a dwi'n dod, dwi'n Mynd a yy dod a brawd yng nghyfraith lawr 'ma i weld y ceir 'ma. Ond dwi isie tym' bach o clear up 'ma ynde? Ok. Yy? Fair enough. Wel wel fi'n gwbod bod Owel ddim yn lico popeth yn deud 'i. Ma' ambell o reswm sy lle 'ma. S'im rai' fi mynd nawr yy Mexico nawr a scrap e. Ia wel swn i'n deud ie. Neu cymennu ben i cymennu iddi. Fydd o'n mynd yn ben 'i hun gy- efo'r ef- o- yn flêcs. O na.
Wel ma' fe'n iawn t'wel'. T'mo' y problem fwya gyda pethe 'ma i gyd ma' rai' ca'l lle i gadw n'w. Ie. O na yn bwysig.
Dyw'r shed ma ddim digon da. Na, ond mae'n lyfli shed yndi? Wel, mae e'n shed yn dyw e? Ti'n gwybod beth sy'n mynd i fynd yn be dyn ni eisiau wan dwyt? Paned. Cael paned. Mae'n rhaid gweddi bara brith yn ysbysa.
O! Come on! Camera off!